Helo, enw fi 'di Gwen a dwi'n gweithio fel swyddog amgylcheddol yma yn Adra. Mae Adra yn gymdeithas dai yng Ngogledd Cymru, da ni un o'r mwya' yn yr ardal. Ni hefo dros 7,000 o dai, gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid lleol hefyd. Yym am bod ni'n gwmni sy'n tyfu mor sydyn ac yn ecspandio ar draws Gogledd Cymru, mi ydan ni'n sylweddoli bod yn ymrwymo yn gryf iawn i edrach ar ôl yr amgylchedd. Ma' nifer o ffordd sut da ni'n gweithio ar wneud hyn. Mae gennym ni strategaeth ddatgarboneiddio uchelgeisiol iawn mewn lle ac ar y funud mae hwn wrthi'n cael ei adolygu er mwyn rhoi targedau newydd yn lle. Um, rhai o'r pethau da ni'n neud ydy gweithio'n agos iawn efo'n tîm fflyd ni, felly yn adra mae gennym ni fflyd dros gant o famiau a mae hein yn teithio dros miliwn o filltiroedd bob blwyddyn. sydd obviously yn rhoi emissions really mowr. Wel, da ni'n gweithio ar gael EVs, so mae deg y cant o'n fflyd ni ar y funud yn electric neu hybrid, which sy'n gret, ond yn amlwg, da ni'n sylweddoli mae gennym ni ffordd hir dal i fynd. O ran ochr ein stoc o dai, mae gennym ni schemes a buddsoddiad sylweddol yn mynd i fewn i retrofitio'n tai ni, a wneud yn siŵr bod ein hen stoc o dai yn cael ei codi fyny i safonau. Mae lot o'n tai ni dal yn isa o dan EPCC, a yn amlwg ma' 'na dargeda gan y llywodraeth i godi rhain i See Ay a 'dan ni'm yn galad ar neud hynny. Ma' gynnon ni nifer o schemes ar draws y gogledd yn gweithio ar stwff fatha external wall insulation, solar Pee Vees i godi effaith bonrwydd y tai yma. O ran new builds a ochor datblygu, mi ydan ni yn adra hefyd yn adeiladu ein tai ein hunain a mi ydan ni'n neud yn siŵr bod rhain i gyd yn cyrraedd effeithlonrwydd mwy uchel at y sef, mae gen nifer fawr iawn ohonyn nhw solar PVs a air source heat pumps hefyd. Yn ogystal â'r gwaith da ni'n neud o'r ochr um, aseta a tai, mi ydan ni hefyd yn rhedeg nifer o brosiectau cymunedol. Um, mae rhain yn cynnwys pethau fatha skip days, lle da ni'n mynd i gymuned lle mae gen ni lot o dai a da ni'n rhoi skip. Mae hyn yn galluogi ein cwsmeriaid ni i ddod â hen bethau um, maen nhw eisiau cael gwared ohonyn nhw a'i cael gwared ohonyn nhw mewn ffordd cynaliadwy. Gobaith ef- efo hyn ydy bod ni'n lleihau flight ticio yn yr ardal a mi ydan ni wedi gweld lleihad trwy wneud diwrnodau fel hyn hefyd. Da ni hefyd yn gweithio gyda nifer o bartneriaid lleol i gynnal digwyddiadau fel ysgolion, Megi Plannu Coed a bloda hefyd. Yn ddiweddar, da ni wedi bod yn llwyddiannus mewn derbyn bron i 1.5 miliwn o um, fuddsoddiad gan yr SBF, y Shared Prosperity Fund, a da ni'n falch iawn bod y tri prosiect sydd wedi derbyn yr arian yn gweithio teg at Net Zero a mae Foundations Project i gyd i wneud efo datgarboneiddio. Yn rheoli un o'r prosiectau yma, prosiect Sero Net Gwynedd, um, dwi'n falch iawn o'r prosiect. Dwi'n gweithio efo nifer o bartneriaid lleol fel Cynefin, Partneriaeth Ogwen a Deg, a nifer fawr iawn o fentrau cymunedol eraill hefyd. Y gobaith o'r prosiect yma ydy y byddwn ni'n medru recriwtio swyddogion yn ni i weithio ar draws Gwynedd i roi cyngor a helpu cymunedau i wella effeithlonrwydd ynni eu tai a hefyd um, dod i dod i'r afael â fuel poverty, yn enwedig biliau trydan ac yn y blaen. Bydd y wardeiniad nes swyddogion yma hefyd yn mynd o gwmpas digwyddiadau cymunedol yn rhoi cyngor allan i bobl. Strand arall o'r prosiect ydy hybiau cymunedol a trwy'r prosiect da ni wedi derbyn arian i allu cynnig adroddiadau datgarboneiddio ar gyfer hybiau, hybiau lleol yng Ngwynedd, pethau fatha hen gapeli sydd rwan yn hybiau cymunedol, um, unrhyw adeiladau lle mae'r gymuned yn cael mynd yna i dderbyn cymorth a pethau fel i gadw'n gynnas ac i cael pryd o bwyd. Da ni'n gobeithio hefyd y bydda ni'n medru cynnig arian i tua 5 o hybiau i gael gwaith retrofit wedi wneud. Heb ddod ni gael funding o blaen trwy'r CRF, mi ddod ni felly wneud hyn ar hybiau cymunedol sydd yn really positif a sy'n helpu mynd i'r afael ar net zero yng Ngwynedd.